Ma sanix inkunu nafu li ma ġob seta mill-li ma xaħat li għandu xol juża skiken. Hmm. U provajt inċempel għaw, kellimt il-Ġermaniżi, kellimt l-Ingliżi, ħadd ma kellhom data bank ta' skiken. Għallu li l-skiken l-iktar li hemm database il-Russja, għaliex ħafna mill-crimes isiru bil-stabbings. Hmm. U r-Russi peress li hemm kien hemm ħafna Russi xjentisti li marru l-Iżrael, allura ħafna minnhom trasferew għall-Iżrael. U għamilna kuntat l-Iżrael mort mal-Pulizija Iżraeljana, mhm. tlajt hemmhekk l-Iżrael, ħadd is-sikina miegħi u sibna li kienet effish knife. għamilna ħafna xogħol fuqha kienet fish knife ta' kienu jużaw għal ħut. Għaliex bekk minn hemmhekk tista' tkun taf minn Malta minn liema minn liema ġob seta' ġabu għadi l-sikina x'kienet rari. Again, il-Kummissarju tal-Pulizija George Grek minn għalija dak iż-żmien, Kien qabbad lis-security biex jaraw il-ħwienet kollha ta' Malta minn min ibigħ is-skieken jekk għandhomx sikkina simili u ma sibna l-ebda waħda Malta. Ħa ngħidlek, jien għandi interess ħafna f'din l-istorja. Ejja naqbdu din l-istorja, tajjeb? Sorry, naf naf li wegħdkom id-demokrazija. Imma, insomma, Malta tgħixu, naħseb se drajtu. The Stabbing of Richard Kakia Caruana. Mela, is-sena

tal-Prim Ministru Edi Fenech Adami. Sewa. Dak iż-żmien. Mhm. Eh, u kien iċ-Chief Advisor tiegħu wkoll, ġifieri kien jużah bħala advisor as well. Mhm. Issa, one good evening kien joqgħod l-imdina. Mhm. U allura darba one evening mar daħal l-imdina biex imur l-lura d-dar, dar mal-swar, jaddi jiġi jiġi mi wara taħdejn taħdejn il-katidral, mhm. fuq naħta wara fejn hemm il- Mar passiġġata. Fejn, no, no, no, bil-karozza, fejn hemm bid-depiro biex tasal fejn kien jipparkja qudiem depiro hemmhekk. Mbagħad l-aħħar biċċa żejra kien imxija fi triq dejqa li qiegħda dejqa ħafna ħafna ħafna ma bil-kemm tgħaddi karozza minna. Mhm. U kellu d-dar tiegħu minn li number 3 li kien hemmhekk. Issa. Pia number 3 sta. X'memorja Madonna. Għax għaddu kif tella li ritratt. Number 3 veru? Ejja ta. Tara. Nispera li l-birthdays u l-Valentine's jiftakarom l-istess, Marian. 50, half and half, yes, yes, both, both, yes. Ah, fija tif, eh, il-mara għandek. U one evening parkja ħdejn il-ħdejn u dim depiro, mek, il-karozza, Kif ħareġ mill-karozza, xi ħadd ndar fuqu u stebbjah b'sikkina. Kien hemm ħafna demm fl-art. Issa, x'in ovvjament ġew l-ambulanza ħaduh l-isptar. Wara x'in mort eh, l-isptar, it-tabib il-kirurgu li operaħ għallin jina ħriġt din is-sikkina minn ġodaru. In the, in the process però, xin qabel in the, pre, in the meantime, jiena kont mort fuq is-scene of the crime, eh, eżaminajt l-erja, ħdejn il-karozza eżatt sib biċċa parti mis-sikina żgħira, is-sikina xin daħalilu ġo ġo daru inqasmet. U parti minna waqgħet fl-art u parti l-oħra baqgħet ġo daru. Sewwa, allura eventwalment xi għamilt rikostruzzjoni kemm kienet twila għamilt is-sikina li tawni t-tobba u s-sikina li li sib il-parti tas-sikina li sib fl-art biex almenu kont naf l-length li kellna f'idejna għalissa. Seta' kien hemm iżjed li kienet għadha fil-handle li ma sibnihiex. Iċċekkjajt ukoll l-area ta' mad-dawra u sibt li f'corner minnhom ta' ħdejn il-katidral kien hemm roqgħa fejn kien hemm ħafna butts ta' sigaretti li allura ġbarthom biex nieħdu d-DNA tagħhom. Sewwa? Eh. Kemm il-bot qed ngħidu daw il-buzz ta' sigaretti mill. Mill-karozza, ħames speed, 2 meter, 1 meter, 2 meters, mela, il-bot. karozza, mela karozza minn number. Xi ħadd kien qed jistenna. Jistenna hawn xejn. Jiġi fil-corner biex biex mistoħbi fil-kantuniera biex xin jasal u jieqaf, joħroġ jistebja. U inti u inti konkludejt li dal-persuna probabbli kien dali kien tbejjeb is-sigaret. Dali xirka kerwana xi nstabjah, mexxa sad-dar tiegħu Daħal id-dar ċempel lill-Prim Ministru biex jgħidlu li ġie stebjat u l-Prim Ministru mbagħad ċempel lill-ambulanza biex tmur l-ambulanza malajr. Jiġifieri that's the sequence. Wow. Sewwa. Jiġifieri bdi bis-sikkina f'daru, baqa' miexi qatta' lid-demm sal-dar tiegħu, id-dar tiegħu sibna diversi eh, tar tad-demm fejn imbagħad ġew l-ambulanza u ħaduh l-isptar. Kien fi periklu tal-mewt? At, at one stage, I think he was fil-periklu tal-mewt, yes. Se kienu ġol pulmun, tinsiex. So, um, plus li, li, li, li, li, li l-problema kienet kbira li l-tobba xinja elo s-sikkina, mhm. ħaj kompli blidi għazjet. Imma te kollok persuna b'sikkina ġo fih, kważi ma jaqblekx tmissu qabel ma tieħdu l-isptar. Għalli tinqala xin mux taqbad u tiġbidilu l-barra, mhm. għax emmek tkompli tibblidi għal kollox. M'għandek xejn x'żomm imbagħad biex il-ferita tibqa' toħroġ id-demm. La darba jkollok min jista' jħitek li. Eżatt, u li jkollok l-ispeċjalisti li qegħdin miegħek, kirurgu li jkun miegħek. So, mbagħad bdiet l-investigazzjoni. Eventwalment it-transpired li li li li Il-Pulizija resqu diversi nies. Fuq is-cigarette butts x'kont se tgħidli? Li x'aktarx is-cigarette butts kienu ta' ċertu wieħed li kien ehm, Zeppi l-Ħafi minn għalija jismu. Fil-fatt kien kien kien kien kienu tawh il-proklama biex jixed fil- fil-ġurijiet kontra t-tnej l-oħra li li tresqu u eh, Di issue ma nafx il-pulizija x'għamlu, ma issue kien li Peppi l-ħabib ma kienx qed jgħid il-verità laqqas. Anke meta xed. Kien tressaq bil-ħaq dana il-tifel tal-brigadiers. Mejret Kalleja. Mejret Kalleja, sewa, fil-ġuri tiegħu. Jiena dik is-sikina ħatta qed ngħidlek wara li għamilt dak il-proċess kollu biex neżamina minn x'tip ta' sikina kienet, tlajt biha l-Iżrael, għamilna ħafna xogħol ta' kull strument li għandhom hemmhekk użajnieh biex biex naraw x'tip ta' sikina hi u kif inhi u d-demm u u riżultalna li kienet a fish knife, particularly fish knife with with with bil-parti tas-sikina daqsxejn mgħawġa 'l barra hekk. Mux tqed dritta, sikina dritta, ma sikina mawġa. Wow, xkienet imbat il- kif żviluppat l-istorja? Jena li ma nifhimx dwar l-istorja, one kont msejt li fin-90s, naħseb dejjem immaġinajt li kienet fl-80s li ġrat. No, no, fin-90s. Fin-93 tinsiex kien hemm Tifel tal-brigadier kien inqabad b'xi drogi, diħel fil-VIP, għax la tifel tal-brigadier kien jidħol VIP, u allura kien ikollu iżjed ċans li daħal materjal minn ma jiġi examined mid-dwana. Mm, Sowa. U as a result tal-li zvelat li kien hemm li Maynard Kallija kellu drogi fuqu, mhm. il-brigadier kellu jirreżenja minn brigadier. Mm. So the issue kienet li li li seta kien Meinrad Calleja li qabbad il xi nies biex biex jattakkaw l-riċerka Kea Caruana li kien strumentali biex biex biex dana biex il-Brigadier jirriżenja. That was the issue. Vendikazzjoni għal-missier, speċa biex jivvendika l-missier jew biex l-affarijiet forsi jinbidlu jintimidaħ. Dik dik kienet li So, ek, ipotezi. ek tider, tider kienet. Wild, eh, kienet Malta. Mela, Naħseb, Julian, hemm naħ- mistoqsijiet? naħseb li għada, mux mux dak iż-żmien biss. taħseb li għada wild Malta? Naħseb jena. Imma li, da- li insomma, nis reċentament u għanna ġurnalista. Imma xaħat bħal Richard Kakija Karwana kien vera b'saħħtu eh, f'Malta dak iż-żmien. U sar s- iżjed b'saħħtu wara mbagħad ukoll, eh, ġifieri. Għalfejn issaħħaħ? Għax wara mbagħad intbagħat ambaxxatur l-Belġju. L-ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea. Għall-Unjoni Ewropea. Kien. Mhm. So għandi hemmhekk kellu ħafna saħħa wkoll. Mhm. Plus hekk baqa' dejjem advisor mal-Prim Ministru. Mhm. Sewa, and advisor to successive governments as well, ġifieri. Kurjuż u x'jaħseb fuq din il-ġrajja kollha. Ta' min imorru nħabtulu l-imdina, u għadu jgħod l-imdina għandek għandek. I think so, I think so. So, ma jgħod tisma dan il-podcast kellimni. Mela, tlaqna?